Anɔpa yi asɛm no tipa a ɛda so ne sɛ Cut Your Coat According to Your Size. Mekenkan kakra wɔ Asomafoɔ no Nnwuma no ti a ɛyɛ mmiɛnsa, ne nyimu mmienu reba no. Yɛntie Awurade asɛm. Wɔse, Na wɔso ɔbarima bi a ɔyɛ obubuani firi ne na yam a daa wɔde no bɛto asɔrefie pono a wɔfrɛ no fɛɛfɛɛ no ano sɛ ɔnsrɛ wɔn a wɔrekɔ asɔrefie hɔ no mmɔborɔhunu adeɛ. Na ɔhunuu Petro ne Yohane sɛ wɔrekɔ asɔrefie hɔ no, ɔsrɛɛ mmɔborɔhunu adeɛ. Na Petro ne Yohane de wɔn ani hwɛɛ no dinn kaa sɛ, Hwɛ yɛn! Na ɔhwɛɛ wɔn komm, susuu sɛ ɔrebɛnya wɔn hɔ biribi. Nsia no, Na Petro kaa sɛ, Dwetɛ ne sika deɛ, menni bi, na nea mewɔ na mede meremema wo yi, Nasaretni Yesu Kristo din mu, nante. Na ɔsɔɔ ne nsa nifa maa no so, na amono mu hɔ ara ne nan ne n'abɔ so yɛɛ den, na ɔhwiri gyinaeɛ. Wɔ. Nante a nnipa renante no wɔ ateasefo asase so wi ase ha yi no, sɛ wohwɛ nsateaa a Nyame de dom yɛn a, onipa biara yɛwo no prɛko. Nsa no ba a, ebi wo a, ebi yɛ tiatia, ebi yɛ kɛseɛ. Adwuma a kokuroboti tumi yɛ no, nea yɛware a yɛde kawa hyɛ so no ntumi nyɛ saa adwuma no. Na ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛnyɛ nsa. Mepɛ sɛ anɔpa yi Awurade bue nnipa adwenem na nnipa hunu sɛ obiara wɔ baabi a n'ahoɔden pem. Aduane a obi di a ne yam ka no no, obi di de tena ase. Sɛ woyɛ ɔdasani na sɛ woanhu saa adeɛ wei wɔ abrabɔ yi mu a, abere biara no, Wode soboɔ bɛbɔ obi. Adeɛ bi a ɛwɔ sɛ nka ɛba wo nkyɛn no, ɛtumi kɔdi baabi. Adeɛ a wokuta mu ɛsɛ nka ɛyɛ yie no, ɛtumi sɛe. Peter kaa sɛ, Deɛ wohwehwɛ ne deɛ menni. Mebɔ wura ɛnnɛ mmerantewa ne nkokoa nanteɛ mu. Obi ahunu sɛ ne yɔnko bi atɔ kaa nti ɔpɛ sɛ ɔtɔ bi. Ɔnnim kwan a nnipa no faa so a wɔde atɔ. Ɔpanin bi abɔ n'abrabɔ bɛyɛ sixty years a Awurade ahyira no. Abrantekwaa bi ahyɛ aseɛ ɛnɛ yi a ɔpɛ sɛ ɔduru panin no. Saa adeɛ no na ama arm robbery ne asisie ne scam ahodoɔ adɔɔso no. Yɛpɛ sɛ yɛhwiri firi baabi a yɛgyina no kɔgyina mpɛmpɛnsoɔ a yɛnnuru yi. But ɔdasani bi ahosuo no, Sɛ wobɔ wo se anim no so anaasɛ wofiti prɛko pɛ pɔ wo se a, ɛyɛ mogya na ɛba. Abaayewa yi, sukuu no woankɔ bi, wonkɔ nnuru anim biara, but aberanteɛ no a wopɛ sɛ woware no, wopɛ obi a ɔyɛ doctor, wabɔ ne degree. Awadeɛ ne deɛ obɛkum but ɛbɛhaw ɛno ɛnyɛ fie abayifoɔ cut your coat according to your size abrantewa wakatua ne ɔbaa no a wopɛ na ware no ɛmfa waa wohwɛ nipa no high time ne nkwan a ɔyɛ ne ne ntaadeɛ ne baabi a waduru no a bra wanhwɛ a wobɛtɔn wagya padeɛ nyina sena wode bɛhyɛ abayifoɔ but na nyɛ bayifoɔ wansusu ahoɔden ɛna watu anamɔn yɛwɔ Ekuo bi koraa wɔ hɔ a wode wo ho nkɔhyɛ mu a, yɛse weinom yɛ apirimanfoɔ kuo. Ɔdɔfoɔ a wotie me, mpo w'anyɔnkofoɔ a wo ne wɔn nam. Onipa bi wɔ hɔ a wotumi hu sɛ ɛnyɛ wo class no no. Wo wo sika a wonya nyinaa yɛ hundred cedis a a week. Obi a ɔno nso de saa hundred cedis no nko ara kɔ paape. Sɛ wo ne nipa wei nante a woanhwɛ a wobɛwia. Nnipa pii antumi ansusu ama nnɛ wɔawura baabi a ɛni sɛ wɔwura. Bebree adwene ne secret society, bebree akɔhyɛ baabi a wɔntumi mpue. Wanhwɛ ne ho ansusu. Hwɛ abusua a wofiri mu. W'abusua a wofiri mu no nhyɛ da nyɛ abusua papa. Menka sɛ mannwene nneɛma kɛseɛ ma wo ho. Daabi. But mepɛ sɛ wote aseɛ anɔpa yi sɛ, sɛ worefiri aseɛ atu anammɔn no a, Hyɛ aseɛ firi baako na kɔ mmienu. Mmɔ mmɔden ntrae sɛ wopɛ sɛ wofiri baako na wogyampe kɔsi hundred, dabi. Esiane sɛ sɛ yɛwo abɔfra bi a, yɛwɔ the milk stage ansa na waba the solid stage ansa na wakɔ the bony stage. Wontumi nwo abɔfra nnɛ mfiti prɛko pɛ sɛ wopɛ sɛ wode kasɛe ma wo ba no, wobɛku no. Anɔpa yi cut your coat. according to your size. Hwɛ w'akatua so na hwɛ akɔnhoma a ɛwɔ sɛ wobɔ. Hwɛ w'akatua ne nneɛma a ɛreba wo nsam na hunu adɔyɛ a ɛwɔ sɛ woyɛ. Bra, ɛmfa wo kakra no nyinaa, ɔbaa no a wopɛ no aware no nti nkɔbɔ akɔnhoma o, ɛmfa nkɔyɛ show, wobɛyɛ bem akwasia daakye. Sista, ɛmfa wo sika no nyinaa ntɔ ntaade nhyɛ o. Ɛnyɛ sɛ wɔn a wo ne wɔn nam no yɛ akɛsefoɔ, yɛkyerɛ nneɛma nti. ama nnipa bebree de de ka. Wɔaboro bosea bɔ abɔ afiri nneɛma, ebi atu, ebi adwane. Wɔansusu ne ho. Kyɛ no a wɔfa hyɛɛ no, na ɛso kyɛne no. Obi wɔ hɔ a, wohwɛ n'ahosiesie a ɔde nam abɔnten a, na anka ɔyɛ awisiaa bi ba o. Awadeɛ koraa yɛ den, wankate ne coat. Mekae sista bi. na ɔpa awadeɛ sesei koraa meyɛ sure ɔnwaree na ɔne brada bi di nkɔmmɔ na nipa no discuss issue no kyerɛ me sɛ wei nti sɛ ɔnwareɛ koraa nka ɔnware no ɔpɛ bɛrima a watɔ ne kaa bɛrima a wasi ne dan awie ɔpɛ deɛ abe a ɔbɛdie but wo saa nipa kura wo sukuu kɔnyɛ woanhyɛ dɛ nsua adwuma biara Menkaa sɛ obi ankɔ sukuu a na ɛnyɛ wo dabi but wo nkuta nsaano dwuma biara nti why na wo expect sɛ ɔmfa ne ba nkɔ sukuu anaa ne ba nsua adwuma na ɔntotɔ ne kaa ansa na wabɛware wo. Ebia na nipa no anyame de ne brɛ wo no yɛ deɛ wo ne ne bɛbom koraa berɛ apɛ. Ma w'adwene ɛda ne tim. Ɛno nti wobɛnante prayer camp wakyɛ ɛnyɛ sɛ asɔfoɔ no nam wo sɛɛ no ɔmo sra no deɛ nyame adom ɛyɛ adwuma but woankate wo coat according to your size anamo a wotu yɛ no woanhwɛ mu yɛ ansa na wotuo abrada bi Aberanteɛ bi, ɔhyiaa ne yere foforɔ no, o na wɔkyerɛkyerɛ sika wɔ fie, sɛ na kaprɛ obi adwuma na wɔyɛ. Wɔkɔba ne nneɛ na nkwan mu ahuru paa. O yɛmfa ha, yɛnkɔtena ha. Yɛyii n'adie no, afei ɔbaa ne pɛko agyaa no. Wei no, ɛnyɛ, ɛnyɛ mpaabɔ asɛm. Kootu no a wokɔfaa, na ɛso, ɛso kyɛn wo, enti afei na wote nisuo. But sɛ nka wo hwɛɛ wo ho ɛna wo susuu atɛntɛbɛn a nka ɛne wo fa ɛna wo hyɛnee saa bɛn no a anka wo bɛnya nkɔfoɔ ne yɛdi wakyi. Dwene no a wo tɔɔyɛ no sɛ yɛ de wo sika bɛso a anka nipa no a ɔbɛba abɛhyɛn twene no ama wo no wo bɛnya sika atua no ka. Anɔpa yi mama mɛma wabam mɛma wabam anɔpa yi. Brother Gordon anɔpa yi Nyankopɔn nhyira nka wo da biara ne da biara. Nea wode ma yɛn wɔ afutusɛm dwumadi so. Yɛde wo ase papaapa na asɛm no deɛ nokware turodoo. Wose twene si hɔ a yɛbɔ anim ne ɛmmɔ nkyɛnkyɛn no. Ɛnɛ sɛ wohwɛ binom sɛdeɛ abrabɔ no kɔ na ebi atena ase na ade sɛ ɔde ho ɛbɛyɛ wo sɛ ebi a woyɛ aka akyi anaasɛ woaka akyi kora awie. Enti no sɛ woantɔ bo ase wɔ nneɛma bi ho a na wobɛtu ma mpammirika ayɛ adeɛ a Wuntumi nyɛ. Ɛwɔ sɛ yɛtena ase na yebu nkontaa wɔ yɛn abrabɔ mu, na yɛhwɛ sɛ, 'Me koraa, ahoɔden a mewɔ ni? Ability a mewɔ ni? Dɛn na metumi de ayɛ? Ɛno ne ade a edi kan a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. Yɛhwɛ sɛ, 'Dɛn pɔtee na metumi ayɛ? Sika a bosome a ɛba me nsam ni? Dɛn na metumi de ayɛ? Ɛwɔ sɛ midi ne nyinaa ɛnnɛ? Anaasɛ meyɛ no nkakrankakra. Na mpanyimfo nso se, Adidi daa no eye sen adidi prɛko. Ɛno nti, hwɛ w'abrabɔ mu, na hwɛ w'ankasa wo nneyɛe ne nea woyɛ a ɛbɛboa wo sen sɛ wode wo ho bɛtoto obi de. Sɛbe nnipa ko no nim bere a ofi n'abrabɔ ase. Sɛbe nnipa ko na dekode a ɛkita ne no nti a w'ani yɛ abere na wopɛ sɛ wo ne no yɛ pɛ no, mepaakyɛw wonim kwan a wofaa so nyae? Enti ɛwɔ sɛ wokari wo ho susuw ho na wohwehwɛ sɛ ade wei mɛtumi ayɛ na meyɛ nso a? Sɛ ɛnyɛ bere a ɛwɔ sɛ meyɛ na meyɛ a, ɛɛ nsunsuanso no ɛbɛwie dɛn? Ɛno ne akyiri asɛm a ɛwɔ sɛ yɛdwene ho na ɛnyɛ nnɛnnɛ nko ara de no. Ɛno nyɛ ade a wose ɔkyena ne asɛm no adekye nsɛm yɛ nnim. Enti da biara no wonnim nea ɛbɛba, enti ɛwɔ sɛ wosiesie wo ho na atwɛn sɛ deɛ ɛbɛba biara no wobɛtumi aso mu anaa, ansa mpo anammɔn a wopɛ sɛ wotu no, woatumi atu. Mepatwɔ, wokɔ asɔre na ebia wohwɛ sɛdeɛ obi afa ne ho a, wobɛka sɛ ebia nipa wei da biara ɔsa ne ho, mede aka abien anaa abiɛsa, ɛno nti wonkɔ asɔre anaa? Mma obi sɛ be n'ahofa a ɔde ba asɔre no nyɛ. Sɛ sinti dua ɛnfa mma wo. Mepaatwɔ ɛno na wowɔ ɛno na nyame de adom wo mprempren nti no make good use of what you have mɛ nkɔmpɛ wo ho ɛno ne mistake ɛtɔ da bi yɛyɛ no yɛde yɛn ho toto nkorɔfo ho bebree dodo menka sɛ sɛ bi a wode nipa no ɛyɛ ɛsusu dua sɛ wode nipa no yɛ wo target a ɛye but mpepere sɛ nnɛ ne nnɛ naa no ɛwɔ sɛ meyɛ sɛ saa nipa no ɛwɔ sɛ me du level a wadu no ɛfisɛ bi a na ɔde mmere bebree na anya deɛ wanya nyinaa. Nti ɛho bɛhia sɛ yɛbɛtumi abɔ yɛn abrabɔ no sɛdeɛ yɛn ahoɔden, yɛn nneɛma, yɛn resources te no, saa pɛpɛpɛ na ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ abrabɔ no na Nyame nso ayɛ deɛ aka no de ama yɛn. Ama me nsa aba mu biom no, adeɛ baako ne sɛ, wahu sɛ sɛ ɛnɛ wohwɛ sɛdeɛ wiase repɛ ntɛm, Adanneabutu yi a ne nyinaa yɛ nkurɔfoɔ bi a ɛde ani asusu wɔn ɛpɛ sɛ yɛyɛ sɔ ho but nipa bi a woyɛ wo ɛna meyɛ me mentumi nyɛ sɛ wo ɛna wo so wontumi nyɛ sɛ me yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a ɔnyɛ leader woyɛ ne dɛn ɔnyɛ leader obi wɔ hɔ a kye sɛ wayɛ obi adwuma sɛ wanyɛ obi adwuma ɔnyɛ yɛ wɔ asase so da Onipa bi so ɔyɛ obi adwuma ebeku nyame ayɛ ne leader kyɛ sɛ ɔno ankasa kɔyɛ ne deɛ yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a wobɛhyɛ obi ase wo nkwa nna nyinaa saa na awurade ayɛ no because sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mampani a hwan na ɛbɛyɛ minister na hwan akɔyɛ Ghana ni a ɔbɛto aba saa na nyame ahyehyɛ no nti hwɛ nea ewu nya no mɛma pressure bi a ɛmmɛtɔ wo so nnipa pii abɔ mmɔden ama abusua bi de pressure ato wɔn so ama wɔn atu anamo a na wɔsu daabi bra Ɛmfa ho ne baabi a pressure no firi, sista, hwɛ nea wo Nyame de ama wo a wubetumi de ayɛ. Esiane sɛ, sɛ wufura koma mu yɛ adeɛ bi a ɛne w'ankasa wo kra fa a, yɛ a na anigye wom. Sen sɛ wode amemenemfe bɛmene kasɛe, ebehia wo, na ɛbɛyɛ owu yadeɛ ama wo kra. Ɔdɔfoɔ, esum a yɛsum gu yɛn mu, mm, mm, ekum nnipa ntɛm. gye nsu a yesu bue. Esiane sɛ sɛ mogya renwini obi a, yehu de no kɔ hospital, ba sɛ obi ti tɔ na wanka na enwini gu ne mu a, eku no. Anɔpa yi, Awurade nhyira wo, ommue wo ntease ani, ɔmma wunhunu baabi a wo hyeɛ wɔ. Awurade mma wuntumi nyɛ nea wowɔ ahoɔden tumi. Peter se, Sika ne dwetɛ na wopɛ? Yenni sika o. Yɛnka sɛ yɛyɛ apostol nti, menka sɛ midi Yesu akyi nti no, merebɛma wo sika. Me Peter deɛ, minni.